राधे राधे सब मिथिलावासी के प्रणाम और आय हम बनाबऽ जा रहल छी अपन मिथिला के प्रसिद्ध बड़ी तीमन और बड़ी तीमन हम कोन हिसाब से बनबै छी से अहाँ सबके हम बता दै छी देखियौ गाम में तऽ अपना सबके घाट पीस लै छथिन तैयो से बड़ी बनि जाइ छै मगर आब हम सब बाहर में कतऽ जेबै घाट पीसै लए हँ खेसारी के दालि यदि गाम से अन्ने तन्ने रहलहुँ तऽ फुला के पीस के बड़ी बना लेलहुँ कचरी बना लेलहुँ मगर हमेशा हमरा सबके तऽ नहि उपलब्ध होइ छै तऽ दोकान से हम मतलब बेसन अनने छी रेडीमेड आब तऽ बिहारो सबमे लोक बेसी इएह इस्तेमाल करै छै तऽ हम मतलब कि एहिमे बेसन लेब तऽ अपना सबके जे गाँवमे जे बनै छै बड़ी तीमन तऽ ओहि अथी बड़ी तऽ बड़ीमे का हींग दऽ कऽ नून दऽ कऽ जीरा दऽ कऽ फेन दै छथिन मगर आइ हम की सब देबै बड़ीमे से अहाँ सबके बता रहल छी देखियौ एहिमे हम पहिले बेसन देबै ठीक छै बेसन देलाके बाद नमक देबै जीरा देबै हींग देबै ठीक आओर ओहिके बाद देखियौ हम गमलामे कढ़ी पत्ता लगेने छी तऽ बेसी नहि देबै हैया कनिए ई पत्ता तोड़ि के मतलब धो देने छियै हम एकरा बिल्कुल बारीकीसँ काटि कऽ से दऽ देबै सुगन्धके लेल आओर दूटा हरी मिर्ची दऽ देबै ठीक छै अहाँ सब बतायब कि अहूँ सब के के एहि तरीका से बनबै छी और ताहि के बाद हम एकरा फेन के आब एकरा हम 10 मिनट छोड़ि दै छियै ताहि के बाद हम देखबै छी कि फेर हम बड़ी तीमन केना बनबै छियै तऽ अहाँ सब जुड़ल रहू और लास्ट तक देखू आइ हम अहाँ सबके बिना खुएने नहि जाय देब किया तऽ आइ हमरा अपने इच्छा भेल किया तऽ एहि बीचमे दू चारि दिनसँ हमरा कनि मोन गड़बड़ छलए तऽ आइ हमरा मोन भेल कि बड़ीके तीमन भात आ तिलकोरा तरल खाय बुझि गेलियै तऽ अहाँ सबके आइ हम मतलब देखबै छी बड़ी तीमन बना कऽ आओर जहन बनि जेतै तऽ पहिले अहाँ सबके खुआएब ताहिके बाद हम अपने खायब तऽ हम आब बड़ी बनेनाइ शुरू कऽ दै छियै किया तऽ हमर तेल पाकि गेल छै ठीक छै हमरा की कहू बड़ी बनबऽ तऽ अबैए बड़ नीक मगर अपन बड़ाइ नहि करऽके चाही किया तऽ हमरोसँ नीक बहुत लोकके अबैत हेतनि आओर अपना सबके मिथिलाके लेल जे छै से ई बड़ी जे छै से कहियो ई विध पुरान नहि हेतै साबिक से भ एलैय और एखनो अपना सबके बड़ी बने छै भोज काज में तऽ ई सिखनाइयो जरूरी छै सबके क्या तऽ बूढ़ पुरान हमेशा जीवते नहि रहथिन छै कि नहि और बड़ी जखन कखनो भी छानब तऽ मतलब लो आँच पर में ई नहि जे बिल्कुल तेज कऽ देलियै जल्दी के चक्कर में तऽ ओहिसँ की हैत लाल भऽ जायत वज्र भऽ जायत आओर अन्दर सिद्ध नहि हैत तऽ ताहि दुआरेसँ मतलब कम आँच परमे छानब जाहिसँ बड़ी तुरन्त लाल नहि भऽ जाय आओर बेसी लालो नहि करबाक छै ठीक छै मतलब तेज आँच पर बिल्कुल कम आँच परमे आरामसँ कनि हेबऽ देबै अहाँ सबके ई बता दै छी कि अहाँ सब कहबै कि जे ई जे कपड़ा यऽ से डेली की पुरना लटकल रहैए एतऽ तऽ चादरके टुकड़ा सब हम रखै छियै पुरान पुरान जे सब्जी मार्केटसँ अनलहुँ ने तऽ पहिले धो कऽ एहिपर सुखा देलहुँ तखन फ्रिजमे रखलहुँ बिना धोने हम किछो नहि रखै छियै फ्रिजमे से शुरूसँ तऽ ओहि लए तऽ पुरनो फाटल चादर सब जे रहै छै ने तऽ ओकरा रखने रहलहुँ जेना गाड़ी साफ करै लए सब रखैत हेबै आओर ई जे छै हैया ई से हम बेर बेर हाथ पोछै छी कोनो चीज केलहुँ ने तऽ हाथ धो कऽ फटसँ ओहिमे पोछि लेलहुँ तऽ ई एकटा गमछा रखने छियै ताहि दुआरे तऽ चलू हम बड़ी हमर लगभग मतलब अखन तऽ भेल आ नहि लगभग की कहू आओर आ बड़ी छानि लै छियै ताहिके बाद हम अहाँ सभके आगू देखबै छी देखियौ हमर जे बड़ी छै से सभटा छना गेलै ठीक छै आब हम की करबै बड़ी छनलाके बाद मतलब गरम पानि चढ़ा देबै गरम पानि एहि दुआरे चढ़ा देबै कि बड़ीके कखनो ठंडा पानिमे नहि देल जाइ छै किया तऽ कहबै देल किया नहि जाइ छै तऽ देबै तऽ बड़ी सिद्ध नहि हैत कठुआ जायत ताहि दुआरे से हम एखन ओतबी पानि देबै जते पानिमे हमरा बड़ीके सिद्ध करबाक छै तऽ हम पानि चढ़ा देलियै ठीक छै आओर एहिमे ने कनि नमक के तऽ बड़ीमे नमक देले छै तऽ ओहिमे हम अखन मतलब जते तीमनमे नून लगतै जते अहाँके रस देबाक रहत तऽ अहाँ ओहि हिसाबसँ एहिमे नमक दऽ देबै आओर जहन पानि खौला लागत ने तऽ अहाँ बिल्कुल कम आँच कऽ कऽ आ बड़ी खसा कऽ आओर एकरा लारबै चारबै नहि एखन छुबाक नहि छै ठीक छै हाथ लगेबै तैयो कठुआ जायत अपना सबमे एकटा कहै छै कहावत तऽ हमहूँ नहि लगबै छियै हाथ बड़ी दऽ कऽ एकरा एकटा ढक्कनसँ झाँपि देबै आ बिल्कुल कम आँच कऽ देबै आ दस मिनट तक अहाँ छोड़ि देबै कम आँच पर सात मिनट आठ मिनट जे हिसाबसँ अहाँके बड़ी रहए कम बेसी छानल ताहि हिसाबसँ ताहिके बाद अहाँ ने करछुल पर उठा कऽ देखबै अहाँके अपने पता चलि जायत जे हँ हमर बड़ी आब सिद्ध भऽ गेल अछि तऽ ताहिके बादो हम फेर बतायब कि हैया एखन हम एकर झोरी रखने छियै तऽ से देबै पर क्या तऽ देखियौ बड़ी तीमन सभके सिखबाक चाही क्या तऽ अपना मिथिलामे ई विध कहियो पुरान नहि हेतै आबक जनरेशन के लोग जे एहि विधे के हटा दे तो ओ बात अलग छे मगर बड़ी अपना सबके बहुत मतलब प्रसिद्ध छे बुझियो तो ठीक छे तो हम एखन पहले एहिमे नमक द के बड़ी के सिद्ध कर ले छी भ गेले हमर बड़ी तीमन उतर गेले और ये पांच फोरन से हम एक तड़का लगेबे ठीक छे

हमर बड़ी तीमन एहिमे हम दही नहि देलियै यऽ बड़ी तीमनमे अ, दही नहि देल जाइ छै जे कढ़ी बनबै छै बाहरके लोक तऽ ओ सब दही दै छै लस्सी मगर हम अहिना बड़ी तीमन बनेलियै यऽ ठीक छै तऽ अहाँ सब कमेंटमे बतायब कि हमर बड़ी तीमन केहन बनलै हे, अगर नहि नीक बनल होय तैयो लिख देबै जबरदस्त बहुत सुन्दर देखियो आब हम जे छै से तिलकोरा तोड़े छी बुझलियै और ई हमरा अपना लत्ती के तिलकोरा छी हम ई गमला में लगेने छी बुझलियै करो में ना करगर पत्ता नीक होइ छै ओकर तिलकोरा बढ़िया बनै छै तोड़ल अपना गमला में जे लगेने छै ओते छै जे दू चारिटा पात निकलि जाइ छै अहाँ सबके एकटा वीडियो में हम ओहो देखायब जे हम केना लगेने छी आओर कते पत्ता छै ओहिमे ठीक छै हम कए दिन तोड़लियै यए आओर एहि सावनमे मतलब बरसातमे अ, पत्ता बराबर निकलैत रहै छै ओते जे छोट छिन परिवारमे भऽ जाइ छै दूटा चारिटा पात निकलि जाइ छै आओर आइ अहूँ सबके बड़ी तीमन भात आओर तिलकोरा तोड़ल हम खुआएब ठीक छै ताहि दुआरे हम एहि ब्लॉगके एखन द एंड नहि केलियै हँ देखियौ देखियौ ताबे ले जाइ जाउ एके एकेटा के तिलकोरा एकटा के तिलकोरे खाउ एखन कनि खानामे देरी छै एकटा बात कहू हम एतऽ ने तिलकोरा पात जे तोड़ कऽ अनै छियै छत पर छै हम एकोटा पत्ता बेकार नहि जाय दै छियै किया तऽ एक तऽ शहर छियै दोसर ओहिमे गिनल गुथल पाते रहै छै और गाम सबमे देखबै अहाँ जे लत्ती उजारि कऽ लऽ आयत छाना तऽ ओहिमे से पंद्रह बीसटा बेसी से बेसी आ पूरा लत्ती उजारि कऽ लऽ आयत आ एना कऽ फेंक मगर हमसभ एक एक टाके पात तोड़ि कऽ अनै छियै किया तऽ लकड़ी ओतबी टाके छै गाम तऽ नहि छियै जे अलेल पत्ता रहतै देखियौ हमर खाना तैयार भऽ गेलै आओर आब हमहूँ जाइ छी खाना खाय लए ताबे अहाँसभ बतायब खा कऽ जे केहन बनलै